paɣa ninkura ni bi turi ayi dini maa ka a ʒiya bee bi bu o ka a ʒiya to a dundoŋ maa mii ka bi wurim dima di zuɣu ayi paɣa ŋuna a yi mali o hali shɛŋa biɛni ka o yi zaŋli bɛ dundoŋ puuni a daŋ puuni ŋun bi ka o faɣa pa so zuɣu so n ka a daŋ puuni to ku yɛli ŋun yɛtɔɣa ka di bi dini ka o chɛli n ba pira ka paɣa ka a mali maa daadam biɛhigu yaai yaɣali ni yin ti bɛ biɛhigu ka so ku to yɛli yɛlitɔɣa ka di kpali nyin sani Sokam ku yɛli nyin yɛn labisɔŋ to ninvuɣ kpɛɣu ŋun ka a pa lɛbu maa, ka daa dam pa nyaa yaha. Di sibisi ni a gba mali viizɔri biɛhigu na. Di ku niŋ ka yin ti mɛ biɛhigu n-nyin ka viizɔra, to a puhila niriba. Bɛ kaani biɛhigu tɔri kaani a maŋ pahira. Dinso a ni tooi kanna pɔhimbu zuɣu nti nya ka soya ni so n-ka biɛhigu ni ka ŋun ku tooi yil o yɛltɔɣa bee ka ŋun ku tooi ŋmaai viidiyo n-yil o yɛltɔɣa m-ba pira tɛhi n-viɛn yɛla. So beni, di ti niŋ ka di yaha a shiri ya shɛli nimmɔhi ka a niŋ maa, so shiri ka biɛhigu ni ka nyin ku tooi yil o yɛltɔɣa m-ba pira to nyin zahisi mi a ninsalisili. hali a yi kuli nyɛ naa n-diri tiŋ ŋɔ, a gba malila a gba ni yɛn zɔri shɛba. John ni yɛli Ghana zaa President maa, o gba malila o gba ni yɛn niŋ binshɛɣu ka ninvuɣ shɛba yuuni o yiŋdi yaa ka o yiri yaa na. N yaba daa yɛli ma, Naa ti nya ka so ʒiya ni so bi mi n-gari ŋuna, to ŋun mi ʒi n-gari sokam, o bi lee deei so hankali pahi. Naa yaba, Toli Naawuni n-daa boli o yuli ni yɛm yaɣi ninvuɣ yino zuɣu. A yi ti mali paɣa ka yi daŋ puuni ayi, nyin min o ku tooi mali yɛtɔɣa ka so yɛl o, Hei zaɣila yimdi yaa na ni ka o wum. M ba pira, a na bi nya paɣa. Nyin zaŋ a naba zali tiŋgbani ni. Yɛlli maa m-bo maligu zaŋ ti li. A je ni a saɣim ti taɣim di toli ni. Nyin yuli lala yɛlli maa zuɣu, a nam mali yaaŋɔ. Di niŋ ka a paɣa niŋdi diri dahi, ka taali nyɛli ni a paɣa bɔri liɣiri. A maari simsi ni a mali zaligu zaŋ chaŋ di puuni. Ka pala di zani ti paai la saha shɛli n ni yɛra mi ka dagu shɛli o ni niŋdi maa ka di pa gari nyin doo maa. Di zuɣu hali o lan ka tam di ni tooi niŋ bindirigu ti a. A ni saɣim maa pili di taɣitoli maa ni nyin chaŋ ti yi. Bi guli la man daani, ka viɛnyɛliŋga m-bala. mhm, ka viɛnyɛliŋga m-bala. Ka paɣ ti ku yaag o noli n-yɛli ni o ni ku tooi chani tuma ni ka ku na ti lahi duɣiri yaha. Di zuɣu o yidana maa duɣima ka ŋun mini o bihi ka bɛ dira. Paɣ m-bi zɔri fii ka yɛli shɛm maa, O, a dooyili, bɔ ka a kuli na ti niŋ? Bɔ ka a kuli na ti niŋ? Ni n ku tooi chani tuma ni ka lan ku na ti duɣira? Dinŋuna a yɛlila a yidaa, di zuɣu o nya paɣ ŋun bɔ ma. Ti zaa zaɣ yino kam zaa ni yɛn nya li, ni a yiɣisina, n ni tooi nyahi a ba nintam ni a ma nintam. Paɣaba ni dabba zaa ti zaa zaɣ yino kam ni yɛn nyɛli a bɔ naa yisira ti yɛ takari ti a ba mini a ma amaa a bɔ naa yisira ti diri ba vi di zuɣu n bɔla paɣaba na ni o ti sɔŋ ni m ma wan lan ka yaa maa binyɛri shɛŋa bɛ ni o kuli ha tooi niŋli m ban lan ka yaa binyɛri shɛŋa bɛ o kuli ha tooi niŋli kam gba pa sɔŋdi o zuŋɔ ka yɛn ti yɛn ni lahi sɔŋsi maa nyin ku tooi niŋli di zuɣu nyin yi tuma na ka a ma duɣira aai nyin ku tooi sɔŋ o di wumla nyin shee ka nyin pa chaŋ ti doya ka o duɣi naa ka a kana ti kpuɣi chaŋ ti di ka bi mali bihi dundɔŋ maa puuni. To Dagbamb yɛli ya, ni n ti a lahabali ni a tim a bia Chiyaama, o ni labina, amaa a ku baŋ o. N yɛrami, Saha kanna, a gba yɛn nyɛla m ma, saha kanna, a gba yɛn nyɛla yidana m ma, a gba bihi n kpuɣi paɣibu maa, di zuɣu a gba ti yɛn yiɣila duɣibu kana duɣira, a ti yɛn yiɣila mɔɣini chɛndi kana chɛri mɔɣini. Di ti naanyi niŋmi aadalichi. Di ya ni a bia maa m-pa bia ŋun n-chaŋ ti pii paɣ yoli na. Niŋmi aadalichi, a ni niŋdi niŋ shɛm, a ni baŋdi baŋdi. Lahi chɛ ka a nyin niŋmi aadalichi.